Ħbieb tiegħi insemmilkom jiena Peter f'isem l-Iżgħar f'bħas-soltu nilqgħukom u ntikom merħba dat-Teleshopping. Teleshopping illum għandi offerta għalikom As taf taqbad issejħilha tajba, fantastika, tal-ġenn, bomba, li tridu intom sejħulha. Aħna l-Maltin u l-Għawdxin inħobbu nieklu. Jiena kif kulħadd jaf u aħna rinomati biex inbiegħu twaġen non-stick. Illum għandi offerta għalikom ta' twaġen isimgħuni ftit illi jisimhom copper stone, jiġifieri dawn huma ovvjament aluminjum, Però l-ispray tagħhom huwa isek qed issajjar tajjeb fuq il-ġebla, tiftakru kienu jsajru fuq il-ġebla l-antika, eh, ġifieri raw daqsxejn. Isimgħuni, is-set jikkonsisti, inkwadraw, il-kbir 28 sentimeter, isimgħuni sew, u blatu, Tajjeb, għandu qagħtu miegħu. U mbagħad, isimgħuni sew, it-twenty four sentimeter iżgħar minnu, tajjeb, dan m'għandux qagħtu. Tajjeb? U mbagħad intukom ukoll it-twenty sentimeter u dan m'għandux qagħtu wkoll. Daw jiswow sixty nine ninety, però b'xejn għal kull min iċempel issa, b'xejn, letteralment b'xejn. Agħżlu! Jew walk, araw daqsxejn, walk, kulħadd jaf x'inhu walk illum il-ġurnata, tajjeb, walk, jew inkella il-grill pen, hemm hi l-grill pen. Issa, jien m'iniex qiegħed waħdi, kif indunajtu diġà. Miegħi għandi wieħed mill-aqwa chefs li nsibu ġewwa pajjiżna, Antoine, grazzi Antoine talli ġejt. Issa Antoine peress li huwa chef rinomat, tajjeb, ħafna nies jafu bih u ħafna nies marru jiklu għandu, ħarġu sodisfatti kulħadd, se jgħidilkom hu il-vantaġġi did-darba mhux jien, dejjem tisimgħu 'l Peter jgħid il-vantaġġi ta' daw it-twaġen. Se jgħidilkom Antoine stess il-vantaġġi ta' daw it-twaġen. F'idejk Antoine. Mela, smajtek tgħid li l-prezz huwa ta' dawk u ħa tagħti wieħed b'xejn minn dawn, l-għażla tagħhom. Jagħżlu, iva. Dak vantaġġ ġa kbir għax jiena b'dak il-prezz ta' 69, 90 cents ġieli nixtri ta' ħaġa wieħed biss, biex nippruvah u ġieli ma jonħroġlix tajjeb. Aħseb wara dawk ħa jikkwistaw daw it-tlett taġnijiet bil-lagħtu u jagħżlu għandhom wok u għandhom din il-grill pen. Jiena li kieku nippreferi tnejn fihom il-vantaġġi tagħhom Peter. Sakemm kont qiegħed hawn wara diġa' bdejt naħseb x'nista' nsajjar f'dan u x'nista' nagħmel fl-oħra. Nista' nimmaġina. Tista' timmaġina.
Għall-benefiċċju tal-telespettaturi għal min ikun qiegħed id-dar din hija tajba ħafna. Illum kulħadd sar jaf jiekol healthy, Kulħadd irid joqgħod naqra attent, kolesterol, zokkor, dieta, eċċetera. Dan famuż ħafna għal laħam jew għat tiġieġ. Eżempju lu kulħadd jgħid chicken breast, hemm xi biċċa laħam minħabba ċertu x'ismu. Da tajjeb ħafna x'min ma għandux eżempju grilja bħal ma għandi jiena fil-ħanut tiegħi jew ikella tistenna s-sajf biex tmur barbecue tixwi biċċa laħam. Dak anke l-ħaxix tista' tiggrilja, Ikellek il-bżar aħdar, il-bżar tal-kulu, basla. Tibdix tiftaħ lilha b'ħid, ta' qgħod naqrak wisq.
Issa bdew nsajru darb'oħra nibdew nsajru xi ħaġa mela. Tajjeb. Da tajjeb ħafna.
Għandek il-wok, il-wok tajjeb għax tista' tagħmel stew u l-materjal. Peress li hu għoli, di tajba, simgħu, tistgħu tagħmlu stew. Innutajt taħt għax għaf kif ukoll qatt naqra naqra fuq il-karta tiegħu it-taġen, il-materjal xi ntħossu mhuwiex lixx għax vik bħal mett int isek ittuża fuq ġebla veru. Dak ha tajjeb għal stiew li jieħu l-ħin jew bħali nħobb insejħ il-laħam taż-żiemel. Itektek kif jgħid il-Malti.
Itektek. Inti moħħok missier li l-ikel mhux ha jaqbadlek mat-taġen. Jekk inti forsi llargajt ftit u ma ħawwadtux. Tajba din.
Dik, serraħ rasek li mhux ha jaqbad miegħu l-ikel. Jien eżempju dat-taġniet l-ewwel ħaġa li ppruvajthom imbagħad Bajda. Hekk, insaħħnu ftit u bajda b'xejn. As eżempju dawn l-ispreys taż-żejt jew xejn. Jew il-pancake. Għamiltha wkoll. Ġa tagħġen iż-żejt tiġik sabiħa preċiż bħala qies. U minn hemm tinduna li n-non-stick tiegħu huwa vera non-stick tajjeb għax ikellek ħafna non-stick, kulħadd iħobb in-non-stick, imma mbagħad trid tara r-riżultat. Hemm non-stick u non-stick kif dejjem ngħid jiena. Ir-riżultat li toħroġ bih minnu. Però jien dejjem ngħidilkom, ħbib tiegħi, tieħdux il-kelma tiegħi, issa ttieħdu Kelma ta' espert. Kelma li ovvjament intom tafuh ukoll fuq it-televiżjoni, il-Lantwan, u tafu li hu espert fl-ikel, tajjeb biex qed jgħidilkom hu stess. Għandu sett, pruvah, u għoġbu, jiġifieri immaġinaw intom issa li ssajru ovvjament għad-dar tagħkom, għall-familja tagħkom, tajjeb, kemm ħassibuh tajjeb. Tinsewx, Il-wok, min jagħżel il-wok, l-għatu ta' 28 sentimeter jiffittja wkoll fil-wok. Tajjeb, jekk min irid. Min ħa jagħżel il-grilja, dik ma tistax tagħmilha għatu, għax inkella ma jiġix grill, jiġi qisu molli l-affarijiet. Dik apposta ma jagħmlulhiex għatu. Tajjeb, issa għażlu, ġifieri intom għandkom, isimgħuni sew, it-28 sentimeter li huwa dan, u dan għandu għatu. Tajjeb. Għandu it-twenty four centimetres se jkollkom dan mingħajr għatu m'għandux għatu dan. Tajjeb, però għad jien ikollhom in-nies jiġifieri. Tajjeb, jew mbagħad għandkom it-twenty centimetre. Tajjeb, dan dak li jkun fajt forsi li bajda ta' malaj jew xi biċċa laħam qiegħed waħdu. B'xejn u mbagħad għażlu, qollihomlhom Antoine. Għandkom il-wok. Agħżlu jew il-wok jew inkella il-grilja. Il-grilja.
Tajjeb. U xi ħaġa oħra li stajt ninkludi il-monku tiegħu. Għandek fejn taqbad subajk, eżempju aħna tas-sena tħawwat li kelli d-dawarek. Huwa faċli kellek idek mhux dejjem notfa għax misseddi, misseddi, ċappast idek biżżejjed, ġifieri faċli jiżloqlok ġieli ġrat lili stess Jaqa' lit-taġent stess fuq il-kuker. Dan għandu l-grip tiegħu, qed tinnota hija ta' tond tajjeb ħafna. Jibda mill-dejjaq għall-wiesgħa, allura inti l-qabda mhux l-istess ħaġa li żgħar. Dawn l-affarijiet inti ttarahom bilfors. U għandek fejn sserraħ subgħajk biex inti aqqas ta' ixxejkja u t-taġen żalaq u messejt subgħajk mat-taġen. Ikun jaħraq. Għandek il-qabda ġifieri vera ideali tajjeb ħasbuha ġifieri għal xi ħaġa tajba wkoll. Iva, rridu ngħidu din hija ditta Ingliża, JML, tajjeb, toħloqhom hi dawn l-affarijiet. Ehm, għanna filmat issa, Għajtru da xej il-filmat, unkomplu nitkelmu ma' n-nis, sur direttu, tana bil-filmat, ħankomplu nispiegaw l-om daqxej. Araw, dawn huma eh, il-copper pens, il-fatta tarom tlet eh, ta' twaġen u għatu wieħed. Aħna biss qed nagħmlu l-offerta illi ntuhom b'xej mela. il-wok jew inkella l-grilja, l-Ingliżi jridu jixxuhom, il-Franċiżi jridu jixxuhom, il-Ġermaniżi, l-Ispanjol, il-Griegi jridu jixxuhom. Imma aħna l-Easy Life Magħrufin man-nies illi nagħmlu offerti speċjali. U l-prezzijet tajjeb, Peter, li inti għalkemm vera ħa jinfgħu sixten imma għandhom ħa jikkwistaw erba' biċċiet ta' ġnien u għandek il-lagħtu. Plus hekk, taġen tajjeb, mhux ħa tibdlu wara sena, mhux ħa tibdlu wara sitt xhur. Le, le, le, le. Jien għandi tnejn, ditt t'oħra all right, ilhom għandi snin, għax tibża' għalihom mbagħad. Ara, li għad tidħaq ta' diskors ta' kara l-bajda. Għadu kemm ta' farba ta' tisal plastik, ikkuluriti ħaraqhom, ma qabdu xejn. Ara daqsxejn ħaraqa l-pancake apposta ħaraqa, Ma qabditx laqqas, dak huwa zokkor. Zokkora maħruq, marshmallows! Qed tara daqs x'qara, l-marshmallow maħruqin ħarquhom apposta. U kif għad tajjeb inti, mesħa, ibżgħu għalihom! Żgur fix-xogħol tiegħi jien ġieli taġen fuq 20 minuta neżagħ tliet darbiet. Iġri, laħlaħli, jew tixju. Mela, hekk, kif qallek hemm hekk, qallek imsaħ, tara? Jekk jeħel titħallih jixxarrab għax tmur torqod u borxu. Dana bil-benefiċċju tiegħu ma jeħilx l-ikel miegħu. Eżatt, Ngħidulhom ukoll li jistgħu jsajru fuq electric hob, induction, halogen, gass, kollox. Jiġifieri għandek x'għandek id-dar inti, toqgħodx tgħid imma għall-forn tiegħi hawn, għall-hob tiegħi tajjeb jekk huwa induction jew ceramic, hu tajjeb għal kollox. Semmejt il-gass, jiena l-gass tiegħi kull burner daqs jiġri. Mhux hekk, mhux hekk. Jiġifieri jiena pprovajthom fuq il-burner daqs jiġri, ma serraħ rasek li ma jiġrilu xejn, tagħġeb pjuttost iżżir iktar għax Kif jitla' il-fjamma titla' mill-ġenb tiegħu qed isir iktar aħjar. Daqs hekk hu. Għax qed jaħraq miegħu kollu, iktar isir l-ikel malajr. Eżempju dal-wok tajjeb ħafna fl-stir fry, semmejna l-stir fry llum kulħadd bħal min jagħmel. Inti xtrajt l-stir fry llum kulħadd l-istess hawn lest iġibu tal-verità. Kif titfgħu qatt ma nxarraf, b'dak in-naqilma li kellu hu. Mela. Qed isir. tagħtih bil-lati u jiġi sustinjat. Ekku. U mbagħad tikxfu u tħawdu ftejt iqisu jixxotta dak tiegħu daqshekk. Mela. Sa serviha.
Irridu ngħidu wkoll li għall-Maltin ċemplu issa stess 2-1-3-4-2-8-4-4 hemm ara l-offerta fejna. Di li juru l-pajjiżi kollha. Mela. Tlett itwaġen biss juru qed nurukom il-filmat. Aħna Malta qed ngħidulkom agħżlu b'xejn, jew il-wok jew inkella l-grill pen, jiġifieri meta jċemplulkom l-operators tagħna, bħalissa ħallu n-numru tal-mobile tagħkom u aqtgħu l-linja għax qed iċemplulna ħafna nies. Ħafna. Tajjeb, pero mbagħad kif iċemplulkom l-operators lura, għidulhom xi trid b'xejn, għidulhom jew il-grilja, issa nerġgħu nuriwilkom, jew inkella l-wok, tajjeb, u dak għandu lkom b'xejn. Għandkom xorti ħbieb tiegħi, il-prezz 69.90 u qed intukom b'xejn, ara ara l-plastik li qed jaħraq, ara ara, kollox tal-plastik, qed tara tat-toys tat-tfal ara, tara kemm hu tajjeb, jiġifieri hawn daqsxejn ħbieb tiegħi, ċemplulna issa stess 213424 għall-free delivery, għall-Għawdxin! Intom tħobbu tiklu wkoll, tħobbu ssajru wkoll bħalna l-Maltin. Morru għand il-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Centre li jinsab The Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex. Araw x'non stick għandhom sa qed naħarqu zokkor, ħraqna ħelu, ma jaqbad xejn miegħu non stick tal-ġenn issa da qed jaqbad blow lamp araw daqsxejn. Taġen se jitqaxxar, ara inħaraq u tqaxxar, mentri l-ieħor tara kulma ġralu daqsxejn swied. U mbagħad ovvjament bil-mess ħareġ jiġi kif ġdid. Eh? u oħra, bħala qisin ta' taġi qegħdin ideali ħafna għall-familja. Għax għandek li da' taġen, qiegħda xi ħadd mal-offerta jieħu l-grilja, ma ħax il-wok. Għandek da' taġen xorta spazju mela. u kbir u jsajjar għal erba' min-nies. Eżatt, eżatt.
Jiġifieri bħala kwantità ta' twaġen qegħdin tajbin. L-akkwist huwa tajjeb li inti b'dawk it-tlieta u kelħa taħdem tajjeb ħafna. Aħseb wara li għandhom xejn. Għandek dan jew dan.
Ekku, baqgħalna l-aħħar erba' minuti, ħbieb tiegħi, araw daqsxejn, tistgħu ssajru kollox. Qed taraħ, semmejtlek it-tiġieġ u l-laħam, rajtu? U bla żejt u bla butin, importanti, araw, tista' tagħmel flambè, jekk trid ukoll minnu dilettant, qegħdin taraw, ċemplu n-nisa stess, araw l-offerta, ma nitdejjaqx ngħidha di, anzi qed niftaħar ngħidha illi daw ibiegħu it-twenty eight, it-twenty four u t-twenty centimetres, imbagħad taf x'jagħmlu? Ejja nidħlu daqsxejn fora fl-istudju ħa nispjegaħħilhom in-nies. Araw dik l-offerta. U mbagħad x'jagħmlu barra minn Malta, ngħidlek x'jagħmlu, bħali, kumpaniji bħali. Idhom irdu nxu it-twaġen, ikun hemm operator. Trid inbijaw le Mela, u jżidu l- il-wok jew inkella l-grill pen taf kemm huma tajbinu u jiswaw biss pereżempju 29.90. Hemm min jgħid iva, Hemm min jgħid le. U jnef X29 oħra. Qed inti jolkom b'xejn ħbib tiegħi għażlu jew il-wok jew inkella l-grilja qed jaqbad Antwan fidu wara. U qed jgħidilkom xef espert wieħed mill-aqwa xefs li għandna Malta Antwan ta' fuq biżejjed intom. Tajjeb, vantaġġi għandhom daw daw il-daw il-grill pens, bib tiegħi. Eh? Ċemplu nista stess, għandkom tlet titwaġen, it-28, Sentimeter, 28 jiġifieri 28 minn hawn s'hawn, sentimeter, tajjeb, u għandu għatu, u mbagħad għandkom it-24 sentimeter, dejjem 24 minn hawn s'hawn, dan ma jiġix b'għatu, imma bqa' ċert li għandkom għatu d-dar, ġifieri mhi problema ta' xejn. U mbagħad għandkom ukoll it-20 sentimeter Tajjeb it-taġen iż-żgħir? Dawn 69.90 kullu mkien qed jinbiegħu hekk imma aħna Malta daqsxejn iktar bravi veru. Naħdmu daqsxejn iktar għalikom. Naħdmu iktar għall-konsumatur. B'xejn se ntukom. Ħajdilkom Antoine. Mela, jew il-wok ta' 28 ċentimetru huwa ideali tajjeb għal xi stews, ikliet kbar, għax fond anke għall-fenek tajjeb ħafna u immens għax jien għall-fenek inħobb insaħħu fil-wok. Imbagħad hemm il-grilja għal min jixtieq xi biċċa laħam griljata, Dak li jkun ma jgħodx jistenna s-sajf biex jixwi biċċa laħam u bħalma għedna, tiġi tajba ħafna x'nonstick anke ħaxix u hekk. U tiskanta anke ż-żejt naturali li jkollu l-laħam, taf li joħroġ minnu, inti mhux se tissajjar bla żejt, tali anke dak il, anke pereżempju s-salamun, kulħadd jaf kemm hu żejt is-salamun, huwa tajjeb ħafna għas-saħħa, però xaħmi ħafna. Tiskanta kemm joħroġ ċaħam mis-salamun. Jiena infatti s-salamun hekk insajru, ġa taġnijiet hekk. Jiġifieri ħbib tiegħi, mhux il-kelma tiegħi biss illum qed tisimgħu imma l-kelma ta' espert. Baqgħalkom l-aħħar żewġ minuti, ċemplulna issa stess għax b'69.90 se ntukom tlett titwaġen u b'xejn, għidulha l-operator, ta, jien taf x'nixtieq b'xejn il-wok jew inkella jien taf x'nixtieq b'xejn il-grill pen. Agħżlu li tridu intom ħbib tiegħi. Ħa ngħolluhom lum waħdekk ara intom biex ikun ħdu idea eżatt Tajjeb, x'jistgħu jieħdu b'xejn. Din hija grilja, ovvjament hija baxxa għax m'għandekx bżonn tkun għolja l-grilja, mentri l-wok huwa fond. Kif qalilkom tajjeb Antoine tistgħu ssajru stju, laħam taż-żiemel, ħafna affarijiet li tiġikom f'moħħkom aħna l-Maltin biex insajru mhux problema. Aħna nħobbu żaqna aħna l-Maltin u l-Għawdxin, jiġifieri bqa' ċert li jafu x'iridu jagħmlu n-nies. L-importanti Ċempel issa stess wara qbad dak it-telefown u ddajja' 2134384, ngħiduh bl-Ingliż ukoll 2134284, u għid jien irrid l-offerta ta' daw il-Copperstone u b'xejn għidilha l-operator jien irrid il-wok jew jien irrid il-grilja. Għandkom xorti ħbieb tiegħi pajjiżi kbar Ewropej, semmejthomkom diġà. Tajjeb, din hija l-offerta, daqshekk ibigħu. Tajjeb, aħna le ħbieb tiegħi, aħna ntukom b'xejn, il-wok jew inkella il-grill pin. Mela x'hemm fuq n-nasta stess? Il-wok huwa tajjeb għall-għaġin ukoll. Illum għamilna ravjul, sajjarnih ħallejnih nofs tisjir u komplejnih ġat salsa. U dan huwa ideali għax fond, li tkun familja tiegħi erba' platti għaġin, li tħallih itektek ikompli fis-salsa għandek tista' tħawwad. Ħa ngħidilkom għalfejn qed jgħid Antoine tagħmel għax 50 sekonda baqgħalna. Għax meta tagħmel is-salsa Antoine biex iġik biex jixrob l-għaġin, titfgħu l-għaġin intom mhux hekk, u titfgħu s-salza. U tkompli ssajru flimkien biex l-għaġin jixrob is-salza. Ġifieri mhux ħafna Maltin jitfgħu l-għaġin l-ewwel mbagħad is-salza fuq. L-għaġin jixrob is-salza u t-togħma tittiehem iżjed. Tara ġifieri qed ngħid mhux maħsul biss. Qed jgħidilkom sigriet ukoll. Itfgħu l-għaġin molli hawn ovvjament mingħajr ilma. Itfgħu s-salza tkun xi tkun. u ħallih itektek. Tagħmel it-salsa s-sajjara fit-taġem. Mela, mbagħad it-faraġin fuq. U ħalluh itektek u mbagħad. Għax hawn min jagħmel borma blaġi u borma bit-salsa. Mela. It-salsa nagħmilha ġal wok jiena, u mbagħad xi nisir nofs tajrin l-ħaġin inferru u ravjula għamilna llum. Tfajni hemmhekk u ħallejni itektek hemm. Mbagħad servejna minn. Ġifieri qegħdin taraw bib tiegħi. Kelma ta' espert. Jienu one to one, grazzi, ċempju n-nas ta' stess. Grazzi. Ciao ciao.